Kurutu. Kurutu. Toka nje bwana mugoko bwana. Atoka hapo bwana, idiero ga gik mimango mera. To eh, umemonda quit manani. Kawuono biro ka jogo.
Ijoga ngo. Dong ajo ajogo ajogo jodala wakoro yana biro ka jogo jogging limba limba limba. Ana we ni talk about ni ni- ni timo geography. Jomage? Giwino geography.
Natoka ngo.
Bwana.

Iwinjo? Wajo mosomo. Bwana biwinjo ni friend na man moa majucha obiro bwana. Ja US nitie around. Be an ema oyiera nabayo kode. Iwacho what bana. Chori gi kucho, atimo atimo nini exercise. To kora penji ja US wacho nang'o bwana? Sani Bana ok- Messi mbekni ge Sani bwana. sani oketwa winji ni oketwa ni kanyo kok inyal bedo ng'ama timo yoga. moro nitie kanyo ni yoga en iyogori iyogori gi wadu kapok iyogori gi wadu Yogo, yogo ing'eni en jirani. Obo pani luongi. awacho yoga nitie moro ni yoga makoro itimruok kama makoro iduduruok Imadhe yoga. eh omera macha mit omera bang' mano timiyi yogat moro miluongo ni smoothi winj ni wasunge bwana ng'ato tang'ona gik mang'eny omena bwana sani aluoro msungu ng'ama miyo luor bwana ka koro chieth msungu monego bed ni niyecho emilosogo kibrit Mm, mano tadie nikech kibrit lando Matimbe ja US moko ni mosa mana ka gima mago gi eko gi. Onge to dong mano friend na emo miya rieko ila bo. Iwinjo? Oduogo chako ng'isa ni ya bwana. Ni nyathi misungu nyaka nyathi matin maromo kamae mapok ochako wuotho bwana nyathi ja higni achiel. Wacho kisungu maler. We goni piny. Amen. Chung' malo.
We tugo. Bana we poka gi weche. Ambal gora piny. We goni piny.
Bwana, nya- nyathi misungu to o- o- ong'e kisungu Akia, kanyo. koro mago Nyathi chang'e ma nade? ong'e wuoyo.
Dong apenjo boy no kanyo mwa wayware kode kanyo mung'isa ni pacha tin ni ok onya go koda mbaka. Dong wach wanyode. Iwinjo kata mana gima nonyisowa last time cha. Nung bwana macha to ok nyalre bwana. Mago to onge. Tong' tong' ng'ato ok nyal metho godo. To ang'e ni gima Mago- ichamogo kuon. mm, Ma- mago Mago to- gik ma doido, mago gik ma nie Illuminati. Iwinjo? Koso misungu en ng'ama sungore. Donge ma miwinjo kiluongo ni misungu, yani sungu, sungo. Misungu sungo. Kor sung Ndongo kor sungu. sungu to ja pesa.
Winjo ni Lamo. misungu, winjo ni misungu. Iwinjo? Lawe morwako kawuono mano dhi omboto direct.
E lewni ma Olony alony wahero. olony alony ni itinye wahero. Olony alony ni itinye wahero. Ni kamera.
Koro lawi iluongo ni kamera. Kanyo ti iwacho adier. Koro awinjo niya, ni yawa koka wayaw kamera. To awinjo kilando ni so so so adhi nyiewo kamera mar so. Abi atim godo a- amak go nyiri moko. Ae tiwinjo ni loka kocha. Nitie chieng' chiro moro. Mm. Ma en en chieng' ko chieng' kwadho. Loka sakwa.
No, South Nyanza.
Sasa tunyanza ah ah bwana ne wago mbak maju bwana. Don't Bwana yeye wago mbak South Nyanza bwana. Ma mato don't na. mess up my intellect. Ne wago mbak maju.
In in nini?
Don't mess up. Dongago ni ago Mai ni maseke. mbak mbak osiep na moro ma misungu ma ja South Nyanza. Ma en kata kikuodho mbele ne. Ochala chala misungu kikuodho mbele ne to wacho mana that is a call of nature. Yaani en gi simbe mang'eny. Ma simbe donjo ne mopogore opogore. Moko Msungu gin ni mag nogi nature. chete ot. Chieth gima dume ni gima ng'ato onego bed ni cho ng'ato iwacho nogero kanye. Bwana, mano to tim jo pesa te. Iwinjo? Ok en tim msungu kende. Keto chieng'no To ma an- nyamo- pane ni- chieng'no nyamo ji matek kamano nang'o? Emara chieng' nabed gi pesa. Kata ni an kata ka bed gi pesa, chuto ka gere ot. Kata ni ae chuto kena pia. Kendo Yaani itero koro- mana gi mtoka pielo. Koro koro dang' anindi gi chieth ne keja.

Kel kibrit mondo Wang' ji gi biashara mo- kel lemo- kibrit omokni gimoro.
Imo-